Kan Chairman te Doctor Sri Lalrem Ruata, President MZP a kan Chairman kha Pu Sang Hming Thanga a ni a, kan Vice President MZP a ni a Pu Laltran Puia, Director High and Technical Education Department Pu Jonal Pek a CEO GIG Motors, Pu a Major Richard Balalngaka tawnna hun min hmansak tu te, MZP a kan OB te vawiina kan chawi mawi te, zirlai zawng zawng te an mahni rawn chawiawm tu, zirtirtu te tin nu leh pa lo kal te a helai a kan chawi mawi thei chhan nu leh pa te leh misawm te zawng zawng A hmasain chibai ka buk a cheu. Hei vawiinah hian a lan loh mai rawn tum deuh ka nia. Amarawh chu thil chi hrang hrang lan chhan deuh te pawh ka nei a, vawiina kan inchawimawih dan te pawh hi sawi fiah ngai a awm a, chuvang chuan Ahh mi chuan min sawisel te pawh ka ring a, engati nge top ten an ti tawh si lo a, minister ber top ten chawimawina a rawn lang a te pawh an rawn ti thei a, chungah chuan umm sawisel huamin ka rawn lang a ni a, sawi tur ka ngah dawn khawp mai a, ahh thui tak rei tak chu hun hmang lo turah te pawh in ngai tho ila, hei kumin kan result chhuak e hi A lawmawm ka ti khawp mai a, nichina kan secretary-na a sawi ang khan nikum aiin za a pathum chuangin a percentage zawngin hma kan sawn a, nikuma za sawm sarih paruk point pariat, paruk pariat a ni lain kumina za sawm riat point pathum pakhat a ni ta a, a pass kan tam a, a lawmawm duh khawp mai a, tin. Kan MBSC ho te, kan official ho ten an taima kan zirtir tu te, a buaipui tu te an taima a, an nih hian theitawp an chhuah a, result siam lai exam atang tawh hi chuan Minister hluin min hril ang deuhin a mut hi nuam vak lo a ni. Result an chhuak che kan thaw leh huai a, a dang kan ngaihtuah leh a, kar leh a higher a rawn chhuak dawn a, higher secondary school result a rawn chhuak dawn a, ven khat a veng tawh a, kar leh a zawh chuan kan veng leh huai dawn chu a ni a, chutiang chuan kan official ten thawk rim a, he thil ah hian thil kha a leak out lo tur a ni tih tawp a nih vang in Thil tam tak thleng thei lakah khan an fimkhur khawp mai a, chutiang chuan hma an la a, thawhhona tha a awm avangin tun hun hi kan thleng a ni. Tin, school za chuangin hundred percent pass an han nei tawp mai a, an vaiin an han ti pass chhuak thei te kha a lawmawm a, sorkar school ah pawh sawmhnih pakhat laiin Hundred percent pass an han nei te kha a mimal tak pawn ka lawm khawp mai a, tin government school kan tia kha an han lang lo a zero percent pass fail a ning chu hundred percent fail kan ti zawk a ning chu khata khan kan han nei lo a amara chu samagra lamah kan tan a ngai samagra siksha school ho ah hian Zaza, fail a kha kan la nei a, chung te chu kan la um chho zel dawn a, tunah hian eng a ti nge tiin zawn a kan in zawn nghal a, mahni a DO kan in ko khawm nghal a, an mahni tangin report te ngaihthlak tir nghal a nia, chutiang a kan in um thin vang te pawh ni mai thei, a government school bik ah chuan Hundred percent fail kan nei ta lova, a awm lo chho zel dawn kan tihna a ni chuang lo a, vanduai palh pawh awm thei a, zirlai pakhat chauh ten neha then chuan amah chauh kha fail chuan hundred percent kha a ni nghal mai a, result buaipawhin in lo hre tawhin ka ring a, chungte chu a ni a, umm. Hei sorkar school in hma kan han sawn chho hret hret a, he thil ah hian kan zirtirtu te kan official te ah lawmthu ka hrilh duh a, chu bak ah chuan Education Reforms Committee kan nei a, chu chu kan kal kual a, school zirtirtu ho kan ko khawm a, chutiang chuan kan in fuih thar thin a ni, chutiang rah te pawh chu awm in ka hria, an harsat na te kan zawt a, entia sut kian chi nge engtinge hma lak a niang tiin kan ngaihtuah ho a, Review Committee hi Thla thum danah hian kan nei a, chutiang chuan DO atang ten Official atang ten harsatna sutgen dan kan ngeitu a, chutiang chuan hma kan la chho thin a, chumi rah chu rawn chhuak tan niin ka hria a. Hei vawiinah hian a thiam thei chung chuang ho Chawimawina hun kan hmang a ni a, vawiina kan chawimawi te hi top ten a tling an ni lo tih kha kan sawi duh a, a tam zawk hi chu ni dawn a, a then chu ni lo palh mai thei a, Mizo zinga a top ten a te mark inang a lo awm a, an mark inang a kha ah kha kha a top ten ah chuan kan dahkhawm vek tho a, entir nan a pariat na ah hian pathum an awm a ni, Hei pathumnaah pawh hian pathum an awm ta, Mark inang kha kha kha kan han pawhkhawm kha chuan sawm leh pariat lai an ni ta a, chu chu vawiinah hian kan chawimawi a ni a. Heng kan chawimawi te hi mi singkhat sangriat zahnihsawmnga pasarih atanga a ti tha te an ni. A Mark laka Mizo zinga a sawm a tawp A ten a lang an nia, an chawimawi a chawimawi an phu a, an entawn tlak khawp mai. Thil chi hrang hrang sawi tur a awm a, kan sawi kual lutuk ang tih ka hlau khawp mai a. Hei tuna kan hlawhtling ta te hi nakin a an kal zel ang a, hlawhtlin na sang zawk nei tur pawn kan infuih a, kan innawr zel a. Ka sawi tel duh erawh chu keini pawh hei in hma mite pawh hi ah sawi tur an ngaiin ka ring a. Tawpte'n a lang hi sorkar hna tha ber ber nei khan ni chuang lo. Hetah doctor emaw engineer emaw thil dangte pawh nei ta se la a hausa ber ber te khan ni chuang lo a ni. A tam zawk chu ni tho. Amar chuan ni vek chuang lo. A kar lakah nun te an lo hlo a, a ah he laiah class ten ah khan, Rote learning kan tih by heart in an lo kal vak vak a, a lo har tial tial a, by heart system khan awmzia nei lo tial tial a, harsatna an tawk a, an buai an buai ve a ni. Chu chu nia tuna top ten tih tawp kan tih chhan pakhata pawh hi kha chu nakin ah ka rawn lut ang. Ka sawi duh a chu thiam chiang a thiam bel tur hian zirna ah in inchhiar tam a ngai textbook bak, In rawn tam a ngai tih kha kan sawi tel duh a, tunah hian kan chawi mawi cheu a, kan fak chak cheu a, kan fak cheu a. Tuna in haw ah hi chuan veng chhungah pawh chanchin buin la ngang a, Mizo chawi mawina, Mizo zirlai chawi mawina, a top ten chawi mawina an lang a ni tih kha veng chhungah a darh ang a, min a rawn chibai luai luai dawn cheu, in chung chuang dawn a ni. Fak chhunzawm cheu kan duh a, thiam ngei turin By heart zel lo turin in by heart e ka tihna a ni chuang lo. Amar chu khami system ah khan in lo kal lutuk ang tih ka hlau thin a, thiamna tak tak paw chhuak thei turin in zir chhawm zawn turin ka fuih cheu a, helai zirlai lo kal te pawh chutiang ti tur chuan kan in fuih a ni. Kan question pattern hi a danglam zel dawn a, India ramah hian competency based, Question, Kalpui hmasa ber te zing a mi kan nih tih kha ka sawi duh a, kan zirna level a hi, kan education level a hi a hniam vak tawh lo a ni. Hma kan la zel a, umm examination ah pawh competence based a kalpui hmasa ber te zing a mi kan nia a top three ah kan lang a nia. Chutiang chuan tunah hian kan kal bek bek dawn a, danglam chho zel dawn, in in her rem ve ngai dawn. Tun la zir lai te pawh hi, ti lai thu te pawh eleven leh twelve in la kal chho zel in ka ring a, state dang ah pawh in kal mai thei. Mizoram in awm chuan competition a sang ang a, competition base a kha by heart ni lo, maw in thiam na tak tak ti lang tu tur exam pattern a kha kan rawn ti chho zel dawn a nia. Kalphung thar ah chuan thil thar in hmu teuh dawn. In in hiar rem ve zel pawh ngai dawn a, chu erawh chu nakinah a tun atanga kum nga kum ruka te chuan a result kan hmuh theih tur a ni dawn a, chu chu kan sawi tel ve leh duh a, mark hmu that te hi kan chapo pui ang tih a hlauhawm khawp mai a, he thil ah hian kan nu leh pa te kan zirtir tu te Leh a bulpui berah chuan Pathian an tel tlat a ni. Kan khawtlang hotute pawn tel tlat a ni tih te, nangmahni tawngtai sakpuitu inchhungte inthiante, inthenawm hnai vai mi te an tel tlat a ni tih kha inhriat zel a ngai a. Ka sawi fo tawh thin a, mi chuan an hrening tawh thining ka ring. Kut beng rimawi siam tur hian kut pahnih a ngai a, leh lampang hian a ben fuah fuahin awmzia nei lo. Inben nat palh te hlawm a ni. Thil dangte ben palh a hlawm a. Chuvang chuan lehlam rawn thawhtu Pathian, kan nu leh pa te, kan chhungte, kan zirtirtu te, min fuih reng thintu kan thenawm hnai te, kan khawtlang te kan hriat reng a ngai. Khami in hriat loh hun hunah nang nichin tla hliam le ang tih kha ka sawi chiang duh a ni. Tin in thiamna hi khawtlang tan, ram tan rawn hmang ro u. thiam deuh, hnawksak deuh hi an awm a, thil hre thei deuh, hman tlak a taka hman tur a rawn chhawp chhuak thei miah lo, hei kan kal khawm nan an hre lutuk maw, a exam ngai ah te emaw thil dang ah chuan lak tlak leh chuang miah lo ang chi te kha khatiang kha ni miah lo tur tangkai deuh in inthiamna infinna kha lo hmang tur in ka fuih chu a ni. Top ten chung chang ka lut tawh dawn. Kumina kan ti tawh dawn lo e, kan han ti buai mai he mzp pawh an rawn mang ang, an rawn tlan phei ang, ka ti nge ni an rawn ti a, zirchianna nen hma kan la a ni tih hi ka chhui hmasa duh. CBSE in an ti tawp a, chhunzawm leh awm tak keinia board tha a kan ngaih an chhunzawm miah lo a ni. CISCE hei a lian pahnih Central ah chuan board lian pahnih no a CBSE leh CISCE in awm a, chumi te chuan an ti tawh lo. Top ten an tilang lo a, division pawh an ti lang lo a, tin state board hrang hrang in tam tak in an ti ta an ti tawh lo a ni, division pawh an ti tawh lo. Keini aia zirna a tha zawk a kan ngaih ten an ti tawh lo. Mizoram kan zirna level chu in hre duai em? Performance Grading Index an tia India ramah zirna hrang hrang tehna ah chi hrang hrang kha awm a ni. Point tam tak a awm a, chumi a an tehna ah chuan Mizoram hi a hniam ber dawt tu kan ni. Chu chu kan din hmun a nia. Heta tang hian kei ni aia tha zawk leh sang zawk ho i tih dan te pawh hi kan en ve ngai tawh. Helaia top ten a kan inelna hi a tha lutuk tho, amarawh chu a bak kan ngaihtuah ngai kan ti a, kan ti tawp rawi a ni. Helaia kan tih dan tel tel helaia tha ni kan ngaih atang hian kan pen chhuah ngai. Entinge midangin an tih Finland te Denmark te pisa an tih khawvel a, hemi pisa score an tia, nakinah lo google rawh u. Chuta a score sang ho hian entinge an tih kan en a, top ten tih te division te hi an ti tawh ngai lo. an ni chuan competency based an tia khatiang khan zirna hian kalpui nasa tawh a chutiang ah chuan luhpui cheu kan tum a kan ti bek bek zel ang kumin ah hian mzp an rawn kal a e kan in pe ang ama rawh chu na kum ah chuan kan ngaihtuah chhang ka ti review kan nei dawn kan ti chhunzawm mai thei kan ti tawh lo mai thei bawk. CM Special Award a awm a, Top Three pek an ni thin a, chu pawh chu tih leh turin kan la ti. Vawikhatah tia intihtiah tawp a maw hatia danglam na tih buai buai, thil tih danglam buai buai hi Mizoin kan zo u lo a, tih nghal but but pawh kan tum lo. CM Special Award pawh hi la tih leh kan tum. Chumi ah pawh chuan ngaihtuna kan seng tam khawp mai a. Na kum erawh chuan ngaihtuahna dang kan seng dawn a, kan tih chhan erawh chu min hriatpui hi ka duh a, chu chu kan tih chhan a ni a, hmun danga keini aia zirna tha zawk, keini aia score sang zawk tena an kalpui dan kan en a, a tha ni kan hriat ah chuan kan kal a ni, thil tha ni kan hriat ah chuan zirna ah phei chuan kan pen zel dawn a, kan ti zel dawn a. Calendar system tih te tuna mi te pawh calendar system te pawh hi sawi tur tam tak a awm a, North East ah hian Assam leh keini Arunachal deuh chauh hi ti tawh lo kan Arunachal niin ka hria aw. Hei Nagaland te Manipur te Sikkim West Bengal tih te Meghalaya te pawh January to December in an lo kal thlap tawh a, he lampang ho monsoon ruah tam lai a chawl lo puang thena ho kha an lo ti fuh viau in kan hria a, January, February, March, April ah a tam thei ang ber school an lo kal trang trang a, fur tak tak ah chuan chawl an puan zeuh zeuh khan zirna kha ti buai lo ta, chung te pawh chu ti khan kum a khat chuang vel kan zir a ni, zirna nen, zir chinna nen kan kal zel ang a, zirna in a that pui dawn phawt chuan thlak danglam pawh kan la nei zel ang, kum inah pawh kan thlak danglam teuh a. Hei hi kum hnih chhunga kan lo zir tawh inmungkhawm result a ni. Tunah hian zirchian leh kan nei mek a, chungte pawh chu kan la tarlang lehin kan la tichhuak leh pawn ka ring. Tunah hian eng a ti nge an tia, Minister in a thlak tirah a lawmna berah Minister a lang leh si te pawh an ti a. Ka sawi ang khan vawikhat a thlak buaih kan tum lutuk lo a, tunah hrui chuan a top ten ah pawh top ten list kan pe lo a, Mizo zinga a ti tha list a kha kan pe mai a ni a, Mizo lo pawh an awm teuh. Chuvang chuan a top ten list an ni lo a ni ka tih kha vawiin a kan chawimuaite hi Engpawh ni sela, hmanlaia Biakinah khuang lak luan phal loa tunah chuan a tel loin kan zai thei tawh lo a, hun in a rawn herh chhuah pui thin a. Tunah pawh zirna inah khawvel in zirna a tha a tih te khatianga a kalpui danah khan hun in a rawn her chho ve leh a, chutiang chuan kan kalpui a nia, University result hi lo en ula division an tarlang tawh ngai lo a, kei ngei pawh zirtirtu ka ni a, An division a hi zirlaite kan zawt a, chutiang chuan result kan siam a, result a chhuah ni chuan kan buai map map thin a ni, mark sheet rawn theh lut ru kan tia, a thlalak te, a screen shot te emaw an rawn theh lut a, chuta tang chuan keimahni college week result kha kan lo buatsaih a, chutiang chuan i hma kan la thin a ni tih kha i kan tarlang tel duh a, Tin, syllabus chungchangah chuan nia kan President khan a rawn sawi a, kan syllabus hi ncert syllabus a ni a, tunah hian National Curriculum Framework an tia, NCF, syllabus siam thatna hun an hmang mek a, an thlak danglam zel a, chu chu kan an ngaichang leh a, syllabus hi chu keini pawh Tih that a, han en that a, engti nge niang state dangte elpha turin hma kan lak ang tiin kan ingaihtuah mek a, khulam pangina an lo tih danglam loh dana kan lo tih vak khan NCERT syllabus hi nakinah upsc ah te thil dangah pawh an hman a nia an inzirna thin anih vangin kan lo ngaichang mek a, chutah pawh chuan Kan tih danglam chuan keini pawh kan danglam chho zel ang tih kha kan sawi duh a, tin MBSE-a kan lehkhabu refer-a hi Oxford Publishing atang te hian a nia, Oxford te chu India ramah pawh a tha ber te zinga mi a ni, eng pawh ni sela insiam that angaihna laia chuan kan insiam tha zel ang, insiam that A a hi kan hlau lo a, kan pen zel ang tih kha kan tarlang ve leh duh a. Tin, he thil ah hian tunah pawh hian zirtir ah eng nge ni Question pattern a pawh a danglam zel ania ka tih kha. Question pattern hi India ramah pawh a ti danglam hmasa kan nia. Hots kan tih higher order thinking system ah hian a kan lut tam tawh a. Ni kum, ni kum hmasa te pawh kha ni maithei First Division hi an rawn tlem a, a thiam tawh Laileng chu Distinction ah an in hlang kai a, ti hlei thei lo chu Second Division an lo tla leh a, chuvang chuan First Division kha an rawn tlem daih mai ni. Chu chu zirchian mek te pawh a ni a. Kan question pattern pawh hi khatiang zawng khan a danglam zel ang a, chumin a hrinna chu zirtirtu training a ni. Zirtirtuho an training na tur hian tunah hian hma kan la mek a, an a hma te chuan English zirtir dan training turah Maths teacher a kal a, Science teacher a kal a, Maw kan school hi ih kan va present tur a ni an tia, tute maw kha ih subject zawng zawng training ah khan mi pakhat kha lo va kal thin a, kha kha tunah hian kan ti tawp tawh dawn a, a la tu ngei a zirtirtu ngei kha an training a ngai tawh dawn a, chung chuan danglamna a siam ang. Tin, kan Christian pe tanah hian zirtirtute training kan pe chho zel a. Zirtirtute khan zirtir dan tur an hriat lo chuan exam naah naupang hawn hrilh hai thin kha kha kan hria a. Chuvang chuan Christian pe tan kan tih danglam pawn kan zirtirtute training kan pe zel ang a. Nikumah hei chu a chhuak a, kumin a chhuak dawn lo tih kha awmzia awm lo tial tial dawn, inchhiar vek a ngai dawn tih kha ka sawi leh duh a ni. Thil pakhat leh chu zirlaite hi a sap tawng takin critical thinking in nei a ngai, curiosity te innovation te a sap tawng hian a chiang mah zawk hian ka hria a keimah chian zawk vang nge ka hre lo a tawngkam ka thiam loh luat a critical thinking thil chik taka ngaihtuah a zawhna te zawt a thil thar ngaihtuah dan tur a hi A, Zirlaite-a dah a ngai kan ti a, chutah chuan in zawhna-ah hian final exam ni loa, promotional exam ni loa zawhna a awm ang a, zawhna atangin zawhna in zawt let dawn. Hei chu ka sawi fo tawh thin a, precy writing a awm a, paragraph hnih vel a awm a, chutah rang chuan Ah, ti tawi rawh, kai tawi rawh ti awm thin Presi Writing-ah chuan. Khatiang deuh ang khan thil ah chanchin emaw, khawvela thil awm mek emaw a rawn ziak ang a, heta tang hian zawhna zawt rawh le ti a awm tawh dawn. Chu chuan nangmahniah Ngaihtuahna dang a rawn siam dawn a ni. Pawl thum atanga ti tan kan tum a, SCRT ho hna kan kan inpe mek a, vawilehkhat a ti thut thei ni lo a, awmze nei deuh a ti a ngai a. Common question, sorkar school ah chuan an chhang vek tawh dawn a, chu chuan danglamna a siam dawn a, private school in kan duh ve an tih chuan kan pe thei vek zawn a, inang thap thap standard question an chhan hunah chuan helaiah chu zawhna hi lo pawimawh khawp mai a. Chumi chuan helai zirlaite kha an ngaihtuahna a ti changkang ang. Zirtirtute pawh khatiang zawhna chhang thei tur khan zirlaite kha an kaih hruaia ngaiin vangin an inchhiar belh ang. An inen that leh ngai dawn, zirtirtu training kan ngai pawimawh dawn. Zirna hian ah zirna ah danglamna tam tak kan hmu chho dawn a ni tih kha ka rawn sawi duh a. Vawi leh khatah danglam thut turin Ah, hetia rawn par nghal deuh chak tur han beisei su, zirna a danglamna hi chu marathon race a ni ka tih thin kha, hundred metre ang a ni lo. Hei, i Zakhawihli in awm em maw ti lai zingah hian Zakhawihli deuh hlek, school ah chuan hei sek deuh hlek, kawng kal deuh, kawng kal ah pawhin re school kal tawh lo pawh Zakhawihli ang deuh hlek en tiang kal a kawng ah en tiang maw kan fiam thin a ni, kan thiante pawh sek deuh an awm thin a. Vawi leh khatah khan tian an ti nghal thut lo a nia. Maw gym an kal a, in tho hmain an tho a, ei turah te an in sum a, ei tur tha te an ei a. Chutiang an ti vang chuan an lo sek chho ta a ni. Chutiang deuh hlek chuan hei kan ah kan hma thu te pawh ning chu ka hnunga thu te hi an in zir a nitin in tho hma khan an tho a. Min, Aah, ka zir peih tawh lo mudei ang an tih tawh hnuah an la meng ṭang ṭang a, chutiang a rawn inzir a rawn ti chho a, helai a chawimawi te chu ni. Mi kha an sek thut lo ka tih kha, anni pawhi an rawn thiam thut lo. Ni tin an inzir a, an inchhiar a, ai a nu leh pa ten an nawr bawk a, nu leh pa te nawr ngai rual an la nia, nu leh pa ten an tuipui a, An men nu leh ti lai nu tam tak phei chu in fate men chen in meng thin in ka ring, ei tur te in siam sak in ka ring, pa te pawh ni tho ang. Chu tiang a i tan ho na rah atang a hetia chawi mawi theih an ni a, an fakawm ka ti khawp mai a, he lai zir lai thu mek te pawh khan thiam thut kha in beisei suh u, that thut kha in beisei suh u, ni tin in zir u la, in chhiar u la. Party politics ah pawh ka ti ziah kei chu campaign na mi ka kalpui chuan aw khalai muthlu kha aw khalai khalai mi kha aw aw ala ala thlen nasa khawp mai an ti la aw zirtirtu ka nia tikhan aw an harh zawk thin a ni a rawn meng zawk zawk mai pali panga chu ah tu nge pawh chu ka hre chuang lo a ti bik pawh ka nei lo a um ka sawi chhunzawm leh ang. Helai rawn that thut tum kha in tha thut dawn lo i nitin in zir a in in chhiar a in thiam loh te zirtirtu te in saw khan helai hian nakin a in la thu ve thei dawn a top ten ho phei chu laptop kan in pe thin a kumin ah hian kan in pe thei nge maw ka hre lo kan bial chhung ami chuan awm ran mai a ka hmu ran mai a a Kan inpe leh tura te pawh ka ngai a, eng pawh ni sela khatiang chawimawina dawng thei tura an rawn thut chhuah theih chhanna chu nitin an bei chang chang a, in thawh hmaan thawh vang te, in mut hnu an la men chang chang vang te ni tih hria ula, khatiang khan ti ve tum rawh u, politics-a pawh kei ka tei ve chhuah dawhna chuan. Kan kan peng a, house to house ah te kan kal a, duh tawk tawh mai ang an tih chuan e ngaw ero party dang kal an lawm em? Lo ngaiven teu an la kal chuan kan mu thei lo, kan tawp thei lo ka tia, an kal an haw tawh hnuah chauh kan tawp ang ka tia Lulul min ti viau a, min ning viau thin a chang chuan amarawh chu chak kan tum a. hneh kan tum tlat sia, chuvang chuan a taima ber kan ni tur a ni. Pathian hian a taima ber hi a malsawm malsawmna pe fo a. Malsawmna hi ah a taima te berte bulah hian Pathian hian a dah a, chuvang chuan taima ber ni turin in school ah te ram chhungah pawh ni sela taima ber ni turin pen zel turin kan inchah a ni. Ka. Sawi thui lutuk dawn e. Minute sawmhnih panga ka in pe a, ka la tin lo deuh chiah a. Erm, ka duh tawk anga, vawiina kan chawimawi te, chawimawi phu in ni ka ti a, ka lawmpui tak zet cheu a. Nichila ka sawi ang khan nu leh pa te i in fakawm ka ti a, anmahni kaihruaitu te, tin zirtirtu te, An fakawm bawk a, an niang a chher chhuak tur hian theihtawp in chhuah pui a, an thiam loh te in lo en pui a, a hran in lo kai hruai ni tih te ka hria a, in fakawm ka ti a, lo buaipui chhun zawm zel rawh u, zirna hi a tawp thei lo, zirtir tu kan nih chuan an chhuah hnu ah pawh kan ngaihven zui zel tur a ni, nu leh pa te pawh hian i buaipui chhun zem zel ang u, fak phu tur in i I ngaiven chhunzawm ang u, helaia kan chawimawite pawh kha kan fak chhunzawm chak cheu a, fak phuin khawtlangah pawh entawn tlakin lo awm zel rawh u. MZP ten hetianga hun in hmang a, hetianga chawimawina hun in hmang a, a sponsor tute pawh aniang chu khatianga hmain la pawh hi a lawmawm ka ti a, in kal zel a tura Tuna ka lo sawi tak zawng zawng te a bik takin kan chawimawi tak te a duhsakna ka hlan cheu a MZP vul zel rawh se ka lawm e.